ndirĩ arora hamwe ndĩrore mĩtambo-inĩ oh na ndirĩ mũgũrũki mombatha ndĩraigua nama nama gũtirĩ nĩ akapika bwĩrĩkũ korekagia aca nĩ ũrĩa ũraugaga twambe twarie ũhoro wa andũ agima sawa arĩa ĩ maumĩrire nyahururu Ah, ĩ, ĩ. nyahururu na matũra ma- marĩa Twambe marigicĩirie twarie ũhoro wa andũ ũgima. Nyambe ndĩmũcokerie ũtungata wa Barclays Bank kwĩna mawega no mathĩna nĩmo maingĩ na nĩ tũkũ Mm. pull up your socks Ĩĩ. rĩu niĩ wikendi yakwa ĩrarĩ njega Ehe. macunjaa makwa ma- marakĩrĩ mũthikĩrĩria wakwa Yes. na shambeki kũna kũna wakameme na team shanjamuka na shanjamuka program Yes. no ndĩragĩa ngaĩ tondũ nĩũĩ nĩ tũrĩirwo harĩa karaũ Ĩĩ, haha Ĩĩ. karaũ hawarĩire haha twakwerũ rĩ haha tira nkwĩrwo waringanire hau hau nona nĩ twaurĩirwo niĩ na ngiuma rĩ na ndamwĩrire inyuĩ Ĩĩ. ai matatũ ĩyo mũrathiĩ nayo ĩ niĩ harũke ndore ya thũgũnũi ĩĩ na imũcoka mũkingana nĩ irio Ĩĩ, ĩĩ, mũtigetio mandathi marĩa muoheirwo No togo ini koguo na twakiurũra ndirĩ mũru na riu kire mwega riu yaurũkanĩra ona mũndũ nĩ anungaga kanua eh ngai nĩ njũru Eh, ngai nĩ njũru na rĩrĩ eh, Uga- watua kũ- ona kũhatu- kũra- ndũrahota kwaria ndũrahota kwaria Ũgacoka- ndũraita mata ũgacoka ĩĩ tarĩu Eh. ũgũraitaga rũta Eh, Ĩĩ, ona- ũrarĩha ona marauga nga atĩrĩrĩ marakiugaga atĩrĩrĩ gĩitaro twaraikarĩte ha nũĩ na mwana ũrĩa nĩguo andũ maroragia ĩ nũĩ na mwana ũrĩa nĩ ũraitaga rũta nĩ ndagũcũthagĩrĩria ũguo studio ndimwe no ndaumĩra ndathire ndagũcũthĩrĩria coka ndĩrora ha kona-inĩ ya nyũmba rĩ gaikia riga ũguo mũrwaru ũcio no ũgima ĩni nĩ wagĩrĩirwo kuona mũrwaru reke ngwĩre eh, ritho ĩkĩrĩ ta kũhe ndakwĩra eh. ndĩragũcũthĩrĩria ndona waitara ta ndĩrauga rĩu ũyũ eh. tondũ ndingĩmũteithia na ndirĩ kanyamũ rĩ na rĩmwe no ũnjikagia kanyamũ rĩ ũracenia ndatua reke nä å ndå kwoneka ta kå ngiura niä ndä rakä ohora na ndä ona å kä rä mwe nä å roka wega Ga- ndĩrokaga wega na Na- rĩu ndĩ mwega rĩu gĩconjo ona nĩ ndakĩroka gwatiga mahana atĩ agĩthĩ Gĩ- gĩthogoro nĩ kwega Ah, kũu no kameme na ngeithi nyingĩ Ehe. na mambura mara wake igua ndĩragona kaĩ mũndũ brani na agathuba nake ndiũ kũrĩa ararĩ Ehe. na nĩwe ũngĩrandeithagia kũhihinya kũhihinya gũkũ Ĩĩ, muthima anjia hurũke ehe, Ĩĩ. ĩĩ, ĩĩ. tondũ

Ĩĩ. ĩrĩa twarĩ nayo nĩ yatataga Ehe, Ĩĩ, ehe. nĩ matatũ ici itataga Ĩĩ, rĩu ngĩkinya kũrĩa ona ndarĩ mũigũ nĩ ta nyuma magũrũ itangũthima tondũ gũcokana na ikuru gũcoka rĩu gũkũ- gũcoka ũguo ĩĩ. nĩ ta ta itarwĩirwo mũno na na kaĩ wĩ mwega wĩna mwĩrĩ mwega ndũnahurio nĩ homa nä kwä omia nä kwä hinya Ĩĩ. nä kwä hinya ningä å ngä nyua må cå gå cå gå Ehe. rä homa ä tarä ratuthå ka rä Ĩĩ. nä å kaga wega Ehe. Mm. no mora kå u nä kwega

mau mau nĩguo andũ marĩe makĩheagwo o nabii nĩguo mbeca already nĩ tũneanĩte magana mana mana mana mana mwaki akani mwaki wa mbere wakio harĩa wa mbere wakio harĩa we ũcogo wakio harĩa nĩ akiena andũ marugĩrwo harĩa wa stew harĩa wa mũkimo harĩa wa cai na harĩa wa dry fry tũkũrambira nyama aya

guyu mwe ahota gucomoka ndina hia imweri ya gwata ya gwata hmm. ngui ya gwata reke ngwire na ngui ĩngĩ gwata hana gataga harĩ kũgũka ya gũka niĩ tondũ na niĩ ngoragwo ndĩ sharp sharp nĩ ũnjũĩ ona nĩ ũnjĩraga ndanyita andũ atĩa nyitĩte andũ atĩa ngũcia nĩ ũranyona

buye mwana ashamoka ne ashamoka eno ngira mwakine ne akana ne hota ne ajia kwigara ne abia kuguruka eh eh niri kulingana na hakiri ciakwa na mundu muthomu ri eh. ne ndona hahe no gwati mwana ndengihia ndengihia ndiroreire eh. eh. nuna ndakora maĩ maharagana iria narĩo nĩ ihehu na nĩ ihehu ndanyita iria atĩa ũguo ngĩthiĩ gũitĩrĩria ngui ũguo rĩ ĩrĩa ĩngĩ mwaki igũrũ

icio ingä nä umbuthä Eh. wa må comba kå ga Botige. Benji ya mbere tuwara mũtutho. Ya kerĩ twĩna ũ? ya thutha Ndĩrenda gũkorwo ngĩnyita ũndũ kwa ũndũ. benji ya mbere rä Eh.

Waitito kwirwo. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Kũrĩa Mombatha. Nũ ũra- nũ ũramwĩra.

no athoma raini ya ikũmi na ĩmwe oĩ ũkĩ vision yandĩkĩtwo kwenda kabisa kamwana nĩ karamenya Hmm? kamwana keha raini ya 16 ĩrakiuga kamwana gati ũyũ ũndũ werere kamwana